Хатын-кызларга форма ирләргә караганда да ныграк килешә. Ул гәүдәне төз һәм зифа итеп күрсәтә. Бу, минем фикер, кемнәрдер килешеп тә бетмәстер, мөгаен. Исәнмесез, дуслар! Әйләнә-тирәбездә нинди генә һөнәр ияләре юк! Сатучы, янгын сүндерүче, табиб. Ә бүгенге тапшыруда катнашучы ханымнарны мин кызыл китапка ук кертер идем. Аларның җәмгыять өчен куйган тырышлыгын әйтеп бетерлек түгел. Булсын, булдырыйк, дәвамы калсын дип эшләүчеләр алар. Иң беренче булып 82-нче кадет мәктәбендә урнашкан яшь диңгезчеләр үзәгенең методик бүлек җитәкчесе Сәлимә Якуповадан башлыйсым килә. Аны шәһәребездә белмәгән кеше юк. Яраталар,

Менә ичмасам, үскәннәр инде, үскәннәр инде алар. Менә ичмасам, молодцы инде. Менә ичмасам, о, менә минем бәләкәй улым. Моның улым, бусын, бусын аның институтта укыганга бирделәр. Сез дә укырсыз әле, Алла бирсә, институтларда укырсыз. Менә, ә, бусынмы? Мосын мин милициядә эшләгән идем. Ә шул милиция лицеен ачканда, шуның истәлеге итеп бирделәр. Так, мосын бирделәр Россиянең флотының 300 еллыгы уңаеннан. 300 ел тулгач, 1996 елны шуны бирделәр. Шәһәрдә шул берничә кешегә. Ә аз улым сәдәф кенә бит ана. Ә бу сын улым. Так, Россия флотына кадрлар әзерләгән өчен. Әни, эштән ничек булды хәлләрең? Ничек әйбәт кенә эшләп кайттыңмы? Әле менә
бер Барды да аттестация документларын биреп кайттым. Яшь кешеләр кебек теге кире кайтарып җибәрмәделәр. Шуңа сөенеп кайтып, бер тапшырдым да кайттым аттестация бит ниләрне укытучыларны аттестациялибез. Хәзер менә көндә шәһәрдә физикадан астрономиядән шәһәр олимпиадалары бара. Шуның жюри составында инде мин. Звонок кем килде микән?
Эштән чыктым да мәктәптән. Кич белән мәйдәм эштән кайткандыр инде. Сәлимә апа да кереп чыгыйм әле хәлләрен белеп. Нинди эшләр бетереп йөрисең соң әле үзең? Эш күп инде, ансы. Эш эшләгән кешене эш ярата инде ул. Инде менә хәзер стажымда 42 ел. 43 ел булырга бара инде, конечно, туктап га да исәп бар инде. Сәлимә Якупова укыган вакытта ук хезмәт белән спортны янәшә куя. Чаңгыда шуып биш тапкыр дөнья чемпионы исеме ала. Йөзә, җәядән ата, йөгерә, велосипедта йөри, туризм белән шөгыльләнә. Әле ул мотоцикл белән машинаны да иярли. Гомере буе физика һәм математика укытучысы, Күп еллар Елгачылар һәм Диңгез лицее директор урынбасары булып хезмәт куйган. Учебно-производственный комбинат дигән җирдә эшләдем бит әле башта, ундүрт ел. Шунда Людмила Акимовна Дюдина кул астында эшләдем. Менә ул нык каты, партийный шундый җитәкче иде. Шуның кул астында күп әйбергә өйрәндем мин. Мин күп бөтен организацияләрне белдем шул вакытта. Бөтен шәһәр буйлап җөрдем мин, тикшереп, завуч буларак, анда мин завуч булып эшләдем. Аннан соң мине Калкан лицеенда бер ел эшләдем дә. Калкан лицеенда ул как раз безнең УПК зданиесенә күчте Калкан лицее. Шунда мин калдым да, аннан мине җибәрде. Менә 95 нче елның беренче номерлы приказы ул, беренче январьда чыккан беренче номерлы приказ белән Елгачылар лицее ачарга дип җибәрделәр мине. Менә 95 нче елның беренче январеннан. Кем иде аны сезнең беренче директорыгыз? Кудашов Виктор Вячеславович, ул Капитан дальнего плавания шундый югары эрудировали, эрудировали шундый киң белемле, тирән белемле кеше иде ул менә. Безгә бит теге башка лицейлардагы кебек теге сөт өсте әйбәт балалар килмидер ие. Җинис хулиган, я начар укыган, шулай дип киләләр иде, без алардан кеше ясап чыгарадыр. Менә шушы уникальный уку йортын бетерделәр бит менә. Менә бу Непродуманный шаг булды инде. Э, Безнең шәһәр администрациясе тарафыннан белмим нигә бетерделәр аны. Кемгә кирәк булган аны бетерү? Шулай иттереп бетерделәр. Юкка чыкты ул менә. Шулай иттереп. Хәзер, конечно, ул кадет мәктәбенә әйләнде, ләкин ул не то. Кадет мәктәбенең максатлары икенче. Безнең елгачылар лицее бит ул аларга тирән белем бирә дирек. 20 өстәмә фән бар иде безнең анда. Специаль фәннәр. Шуңа гына Әйе, специальләшкән. алар керәләр и Казан елга техникумына. Самара елга техникумы өченче курсына сразу. Барып керәләр и, и э, ш- аннан ике ел укып, академияләрдә, Мәскәү академиясе, Нижний Новгород академиясе, Түбән Новгород академиясен э, бетереп чыгып, менә безнең күп м, бездә укыган малайлар җир шары буйлап Балтик флотында, Каспий флотында, э, Кара диңгез флотында хезмәт итәләр, гражданский флотта менә хезмәт итәләр, шулай иттереп. Әле минем бер малаем, мин физикадан олимпиадага йөртәләр идем. Мерзляков Андрей дигән малай Каспий флотында хәзер капитан третьего ранга. Константинов Дмитрий дигән малай астрономиядән физикнедер дидер ем. Ул менә шәһәрдә икенче урын алып, Казанда барып бишенче урын алып кайтты, Казанда астрономиядә, республиканскийда. Шул әзерләп. Шул малай, шул Константинов дима, Санкт-Петербургский ана шул инде военно-морской институт бетереп, шунда керде Россиянең иң яхшы морской учебный заведениеләренең выпускникларының як китабына. Вәлиуллин Илдар Шул нине бетерде, военно-морской институтны. Һәм бу, шушы Дима Константинов, ул бетерде военно-морской институт радиоэлектроники, радиоэлектроники имени Попова. Менә үзебезнең кадет мәктәбе директоры Илмира Хатовна белән Самарага барып кайттык әле без 2010 нчы елны. Менә Илмира Хатовна рәхмәт, ул менә килеп, Шариповага, менә, килеп, безнең 82 нче гает мәктәбендә диңгез эшен күтәреп җибәрде. Ул хәзер шул морской класслар белән, формалар белән, парадларда катнашалар, конечно. Менә ниләр, морской галерея ачты, диңгез музее ачты. Менә Шайхразиев Васил Га, Гаязовка да рәхмәт, ул, Тоже менә Севастополь белән элемтә тоталар, кайта Севастопольдән кайта да, Васил Гайнәдович алып кайткан, анда бирәләр бит сүгенә, безгә китереп бирә. Безнең Виктор Вячеславович Кудашов ул әйтә ди, шушы диңгез кебек зур елга буенда торып, как шул диңгез эше шушында ачмаска? Монда бит гөрләп торырга тиеш. Морской безнең теге. Бар бит әле, набережная булырга тиеш безнең Севастопольдагы сымак, дип әйтә торган идем. Менә шулай итеп хыялланган идем. Күреп торасыз, булганнан бар да була. Россия Мәгариф министрлыгының Почет грамотасы, мәгариф каршындагы казанышлары өчен Күкрәк медале, шәһәребез мэры грантлары, Сәлимә Якупованың хезмәт нәтиҗәсе. Мөгаен, әле үзеңнең куйган максатларың бардыр, ни дә булса, серең. Хыялың бардыр әле? Ә менә ул Елгачылар лицеен ачкан чагында менә шушы Кудашов Виктор Вячеславович белән хыялланган идек. Аннан соң дальнейшем Винер Хәмитович белән дә хыялландык, Фәндүс Фатихович белән дә хыялланган идек. Безнең шушы Елгачылар лицее Елгачылар техникумына әйләнеп, алга таба институтка да бәлки әле күтәрелербез дип хыялланган идек, конечно. Ләкин бу булмады инде. Менә минем менә шушы унике ел булган дәверендә, эшләгән дәверендә Елгачлар лицееның тарихы бер әйбер язасым килә. Мемуар. Булган иде шундый лицей, или бар иде шундый лицей диеп. Менә 12 ел нәрсә кәйләр эшләгәнбез һәм нинди нәтиҗәләр биргән, шуны бер җомгаклап, бер какой-то бер э, хезмәт язасым килә минем. Менә әле минем э, ике укучым э, орден мужества кавалера. Мине бетергән, речной лицены бетергән, ике кошым. Мин үземне бик бәхетле саныйм, җәмәгатем э, белән Аллага шөкер тигез яшибез. Ныклы терәге ике баласы турында аеруча горурланып сөйли. Кызы стюардесса, чит илләргә оча. Улы архитектор, шәһәребездә төзелүче яңа мәчетләр,

Кечкенә чакта пәрдә артыннан чыгып концерт кую күбебезгә таныш күренеш. Татарстанның отказанган мәдәният хезмәткәре Разия апа Гайнуллина да иҗат юлын шуннан башлаган. Бүгенге көндә дә актив эш алып бара. Татар дәүләт драма театрында вокал буенча

Разыя апа, менә язмыш безне әле күптән түгел генә сезнең белән очраштырды. Әйе шул. Мин сезнең иҗатыгыз белән инде күптән кызыксынып килдем. Радиодан җырларыгызны күп тапкырлар ишеттем. Мин гомер буе татар җыр сәнгате белән кызыксынып яшәгән кеше. Казанда Ямашев урамындагы китап магазинында Моңлы бер моңлы җыр булып дигән Габдулла Рәхимкулов иҗаты турында китап алдым. Менә бу китапны мин хәзер сезгә бүләк итәргә Ой, телим. бик зур рәхмәт, бик зур, э, менә Габдулла абыйны бик яратам. Бу зур бүләк инде, бик зур рәхмәт сезгә. Алла бирсә, январь айларына шушындый китапны Сезнең турыда да чыгарырга минем исәбем бар. Разыя апа, менә газета-журналлардан укып мин танышканда, сезнең биографиягызның бик бай булуын күрәм. Нәҗип Җиһанов тәкъдиме белән сез консерваториянең аспирантурасын тәмамлагансыз. Үзбәкстанда консерваториядә укытучы булгансыз. Яңадан Татарстанда культура министрлыгында инспектор булып эшләгәнсез. Аннан соң Үзбәкстанда музыкаль драма театрында эшләгәнсез. Әйе. Үзбәкстанның Сырдарья өлкәсендә культура министры урынбасары дәрәҗәсенә күтәрелгәнсез. Үзбәкстан дигәндә, менә беләсезме, чыннан да бу ул минем икенче туган ягым юкка гына әйтмим, чөнки анда минем газиз әтием белән әниемнең, әнкәемнең каберләре. Бик аларны сагынам, төшләрендә күрәм. Шуңа күрә бервакыт мин Айдар абыйга шалтыраткан идем. Айдар абый, мин әйтәм, ничектер менә әниемнән нәрсәгәдер сагынам. Э, менә ниндидер бер э, җыр язарга, менә әнкәйләр турында ниндидер менә йөрәккә үтәрлек менә шундый бер шигырь кирәк э, дигән идем дә Айдар абый миңа әйтә, сеңлем, кил әле монда, ди. Э, шулай иттереп э, без мин айдар абыйга барып сөйләп ничек үзем яшьлек елларым ничек әни менә түбәдән мин егылып төшеп э, нарсын өч ел парализованный гипсовый кроватьта ятып менә шул яныма килә иде иртә дә кич тә килә иде әнине шулай сөйләп сагынып шулай сөйләшеп утырган идек шулай итеп чәйләр эчеп киттем инде икенче көнне миңа айдар абый шалтырата разыя шигырь әзер ди сеңлем килеп җитте Беләсезме, менә шундый искитәрлек менә әнием, менә әйтерсең лә минем әнием турында гына язган ул. Менә шулай итеп ул җыр менә тиз генә шигыры булды. Киене кемгә бирергә? Әхтәм Минебаев композитор улы Менә кырыгын гына уздырдык инде күптән түгел генә. Әхтәм бабай менә шундый шигырь бармы дип анарга бирдем дә, бирдек, э, бардык, Айдар абый белән бергә бардык. Шулай итеп, Айдар абый белән безнең эшебез бер көн эчендә менә шушы җыр э, э, бик матур ки салды инде.

Разия апа, сез инде гомер буе иҗат эше белән шөгыльләнгәнсез. Бүгенге көндә дә туктарга җыенмыйсыз. Әлбәттә, кыенлыклар да бардыр, сәламәтлек тә борчый торгандыр. Әлбәттә, әлбәттә инде шул. Шулай булуга карамастан, әле сез менә бу көннәрдә янып-көеп, февраль аенда булачак иҗади юбилей концертына әзерләнәсез. Шушы концертка үземнең яшьтәшләрем, бергә укыган, Казанда бергә эшләгән, бергә концертларда катнашкан җырчы Зилә Сөнгатуллина, Татарстанның һәм Россиянең Габдулла Тукай Премиясенең лауреаты Зилә Сунгатуллина була, Рафаэль Ильясов була, мин үзем бик күп ярдәм иткән, искиткеч матур җырчылар. Һәм, әлбәттә, үземнең шәкертләрем. Мин яшьләргә ярдәм итәсем килә, чөнки хәзер үзегез беләсез бит инде, яшьләргә теге профессиональ җырчы булыр өчен аларга, әлбәттә, укырга кирәк. Кулымнан килә микән ярдәм итәргә аларга? теге укырга кертергә, тәкъдим итәргә аларны. Әлбәттә, тәкъдим итмәсәң, алар турында сөйләмәсәң, алар турында кулларыннан тотып алып барып күрсәтмәсәң, аны нәтиҗәсе булмый. Мин уйлыйм, беләсезме, миңа Язмыш бала бирмәгән, ә алар минем үз балаларым сыман. Беләсеңме, мин аларның шундый бөтенесен яратам. Менә ниндидер алар ниндидер бер хис, ана хислеге э, миндә тыела ул аларны күргән вакытта, беләсезме, ярдәм итәсе килә. Разыя апа, мин әйткәнемчә, инде әле сезнең белән якыннан танышуыма берничә ай гына. Сезне бар җирдә дә хөрмәт итәләр, яраталар. Сезнең видеоклипларны да бик яратып карадылар. Алга таба да сезгә әле иҗади эштә кайнап яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт. Мин тагын сездән сорыйсым килә. Менә сезнең кулыгызга алтын балык эләккән икән, сез ул алтын балыкка нинди теләкләрегезне җиткереп, нинди үтенечегезне белдерер идегез? Иң беренче, иң беренче, миңа гына түгел, бөтен кешегә дә ул.